Le mía dome ame sia ame ƒe agbe me. Wɔ wò lɔlɔ̃nu blibo le míaƒe agbe me abe wò hame ene. Abe Kristo ƒe ŋutilã, kɔ mí wɔ nu si nèdzi. Ŋutikɔkɔewo katã nanye wò ɖeka ko tɔ. Le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Fia ƒe ŋkuwo le wò ɖeka ko dzi. Wò ɖeka ko nye míaƒe mɔkpɔkpɔ. Wòe nye míaƒe mɔfia la. Wòe nye míaƒe kpɔsi. Wòe nye míaƒe hiahiãwo katã ŋuti ɖo la. Wòe nye nu sia nu na mí. Wò lɔlɔ̃nu blibo tɔ ne va eme le mía dome ame sia ame ƒe agbe me. Ne ŋuti kɔkɔewo katã le dziƒo Anyigba dzi kple anyigba te nanye wò ɖeka ko tɔ. Fofo, míegbe be míma atsɔ wò ŋuti kɔkɔe aɖo mía ɖokui dzi o. Míeyra wò geɖe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Amen. Hallelujah. Ye wozɔ va Aƒetɔ la ƒe ŋkume le egbe ƒe ŋkeke ya mea, Yehowa di be yeagblɔ nya tɔxɛ ɖe na mí. Tso keke ga aɖe me ke ele ekpe ɖom eƒe lɔlɔ̃nu dzi na nye kpakpli o, nu si wòdi be míawɔ. Gake ewɔ abe míele hehem ɖe megbe sɔgbɔ. Mí mete ŋu le eƒe edɔa wɔm o. Le ŋdi ya, edzi be míakpɔ Nu yae le míaƒe nɔnɔmetata yi le tafloa dzi. Mina nɔvinyewo hã nekpɔ nu yi dzi mí ehɛn fain. Nu kae ma? Ɛ? Nu kae? Ɛ? Abolo. Ame aɖewo va kpɔ nɔ. Meti me bolo ye yɔ ɖe. Aboloa kafu me yɔ. Hein? Kpome bolo. Yovo bolo ye miɔtɔ mi yɔna nɛ. Enu yi nyo kɔ yovo tɔe. Alo? Nu yi dzi wobe aƒono tso ŋuti na mi le mi ye nye be Kristo ƒe hamea nye akpɔnɔ ɖeka hɔn ko. Akpɔnɔ ɖeka. Menye ame ewo, menye alɔfa o. Korintotɔwo ƒe agbalẽ eta ewolia kpukpui ʋi adrelia gblɔ na mí be, Mí ame siwo sɔ gbɔ la, míenye akpɔnɔ ɖeka, ŋutilã ɖeka, elabena mí katã míekpɔa gome le akpɔnɔ ɖeka me. Eyi Yesu aɖo nuɖuɖu kɔkɔea anyia? Menye be ɖe wòlɔ akpɔnɔ wova zã. Menye be ɖe womate ŋu aƒle akpɔnɔ sɔgbɔ atsɔ wɔe o gake akpɔnɔ ɖeka ye wòtsɔ ye wòŋe eme. Israel kpɔnɔ yewɔna le Israela, enɔna kotoklo vɔa metri nɔ, enɔna gbadze. Eƒu na ta, ne eƒu va, woate ŋu aŋee. Ta eŋee ye wòme kpakple eƒe nusrɔ̃lawo katã woɖu. Fia gbɔ kɔkɔe le nu ƒom to apostolo Paulo dzi le nana mí le nyanya bena Togbɔ be míenya sugbɔ le hamea me hã, míenya sugbɔ le mía ɖokuiwo yɔm be Kristotɔwo hã, mí katã akpɔnɔ ɖeka ko míenye. Míenye ŋutilã ɖeka elabena míekpɔa gome le akpɔnɔ ɖeka me. Ne Èxlẽ Biblia Xlẽ Korintotɔwo ƒe agbalẽ eta ewolia? Ekema ele gegege ɖe eta wuiɖekɛlia me. Le eta wuiɖekɛlia mea, eƒo nu tso nuɖoanyi sie nye kplɔŋdede ŋuti. Ta míate ŋu akpɔ be edze nu ƒom tso nu ma ŋuti le kaka eta ewolia me ke. Fiya ena wose gɔme xoxo be akpɔnɔ ɖekae. Wo katã wonye akpɔnɔ ɖeka. Fifia nenye be wo nu ƒom tso akpɔnɔ ŋutia, akpɔnɔa menye na akpewo dana ŋɔ alo akpɔnɔ ɖe wokɔ wokɔ wuna mɛ ya. Wova kɔ ŋlɔna nu le agble me. Ŋgɔ wokɔ wɔnɔ. Hã? Migblɔ na ma se nyuie ɖe la. Woɖunɛ alo? Efia ne be míawo míenyi akpɔnɔ ɖe. Leke woawɔ mí? Woaɖu mí. Haleluya. Fogã fogã ko alo gbɔnui. Míenyi kpɔnɔ. Leke woawɔ mí o? Hm? Woaɖu mí. Míelɔ̃na be woaɖu mía? míetsɔna mía ɖokui ɖo na anyi be woaɖu mía? Míenya be míenye ŋutilã ɖeka ya? Hm? Ema ya ele nu bua na mí míegblɔna ya. Vɔa mímete ŋu wɔna edzi o. Mele ƒo eme le kɔkɔm a? Míete ŋu gblɔna be mía Kristotɔwo katã míenye ŋutilã ɖeka. Vɔ le agbenɔnɔ, gbe sia gbe gbenɔnɔ me ɖe, Atsu kple asiwo hã. Woagblɔ agblɔ be ya tɔnye, ame ke be ya tɔnye. Alo? Ye wole wo ɖokuiwo bum ŋutilã ɖeka. Fifia Yesu kɔ mí yi asi kɔkɔ tɔwo. Ebe mí nyi akpɔnɔ ɖeka, mí nyi abolo ɖeka. Ne míenye aboloa, ekema nu yi míenyo na koe nye be woaɖu mí. Eta míaɖo to nu yi gbɔgbɔ koe gbɔgblɔ ge na mí tso enya ya me. Le Korintetɔwo ƒe agbalẽ ma ke eta wi evelia, suku wi evelia me. Ebe abe ale si Ŋutilã ɖeka li, ke ŋutinu geɖewo le eme la, ŋutilã ƒe ŋutinuwo katã togbɔ be wosɔgbɔ gbogbo hã, ŋutilã ɖeka koe. Nene ma ke wòle na Kristo hã. Kristoa ɖeka ye wòle. Eŋutinuwo sɔgbɔ, emenɔlawo sɔgbɔ, gake ŋutilã ɖeka koe wònye. Ta, ne míegasu akpe eve le xɔ ya me hã, ŋutilã ɖeka míenye. Nenye be míele mía ɖokui yɔm be Kristotɔwo, enye Kristotɔwo, Kristotɔwoa, ekema ame sia ame si yeyɔ eɖokui be Kristotɔ meka afi yi wole oa, mi kpakple mie nye ŋutilã ɖeka. Eya ta mía nɔvi yiwoe wobe yewole assemblée de Dieu, wole Église de Pentecôte, wo le Église en Mission pour le Salut, wo le euh, ministère évangélique pour le salut des âmes, wo le euh, Mission du Calvaire, wo le yɔko míenye nu ka ŋutilã ɖeka nenye be míenye ŋutilã ɖeka ekema míenye akpɔnɔ hã ɖeka, togbɔ be míenya sɔgbɔ gɔ̃ hã. Ebe, Ke miawo la mienye Kristo ƒe ŋutilã, eye mia dome ame sia ame nye eƒe ŋutinu le eɖokui si. Míesɔ gbɔ eye míewɔ Kristo ƒe ŋutilã. Abe ale yi ne míetsɔ nye dɔ me sia ƒe eɖe ɖokui si míekpɔ eƒe ŋutilã bliboa, míekpɔ afɔkui wɔme atɔ̃ le eƒe miafɔ alo afɔkui wɔme atɔ̃ le eƒe ɖusifɔ, asi vidɛ wɔme atɔ̃ le eƒe ɖusi, asi vidɛ wɔme atɔ̃ le eƒe emia. Míekpɔ koli ɖeka le mia, koli ɖeka le ɖusi. Míekpɔ alɔgli ɖeka le mia, alɔgli ɖeka le ɖusi. Ŋku ɖeka le mia, ŋku ɖeka le ɖusi me. Eto ɖeka le afi. Aɖu blatɔ̃ vɔ neni? Hã? Blatɔ̃ vɔ ve le nu me. Ayi ku wo me ve. Edzi ɖeka. Togbɔ be nuwo sɔgbɔ nenema hã, ŋutilã nene ye o. ɖeka. Nya bɔ meɖewo sɔgbɔ nenema o. Ɖekae nye eƒe taɖa ƒe xexlẽme. Taɖawo hã le ŋutilanti alo aɖabafuwo ɖe. Ame yiwo to fu ɖe ŋuti ɖe. Woate xlẽ woƒe ŋutifuwo vɔa. Vɔ ŋutilã koe me. Eme le kɔkɔma. Yesu le nana míase gɔme be togbɔ be míegasɔ gbɔ aleke ke gɔ̃ hã, ŋutilã ɖekae ni. Amen. Abo. Ebe togbɔa eya menye nu vevi aɖeke o. Ne wolãe dzo ɖe, mawɔ naneke le ŋuti o alo. Mawɔ nane o, matsɔ ɖeke le eme o. Ta nɔviwo ƒe agbenɔnɔa, eka. Nɔviwo ƒe dedienɔnɔ, eka. Vɔ menye nu si le vevi ɖe na mí egbea le Aƒetɔ la ƒe nyaa nu ye ma o. Le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta wuievelia me kpukpui atɔ̃lia, ŋɔŋlɔa na míenya be, Mí ame siwo sɔ gbɔ la, ye nye ŋutilã ɖeka le Kristo me. Eye mía dome ame sia ame nye eƒe ŋutinu, nye ŋutinu na nɔvia. Ta eye wozu be mí katã míewɔ ŋutilã ɖeka. Mía dome ame sia ame ƒe nɔnɔ nyui, ƒe blibodede, ewɔ nane le mía nɔvi bubuwo ƒe blibodede ŋuti. Zi ale si fo re mɔ mele nyui o la, nye hã nyemanɔ nyui o. Zi ale si mele nyui o la, hame bliboa manɔ nyui o. Zi ale si mele nyui o la, Kristo ƒe ŋutilã le anyigba dzi manɔ nyui o. Ba menye yae le vevie na mí wu egbea o. Nu yi le vevie vue nye be ŋɔŋlɔ abe mie nye abolo akpɔnɔ eye mi se gɔme be aboloa woɖu nɛ ye abolo ŋutɔ ate ŋu ɖu ɖokuia hmm? ta ame bubue le aboloa ɖu be alo me nenema ya fifia nenye be miɔ mie nye aboloa ke ma me ka ye aɖu mi o Meka ya ɖu mi o. Meka mía me bu o le anyigba dzi o, mi gblɔe ma se, Fokofi. Hmm? Meka wo ya ɖu mi o. Akɔnta alo lɔa. Ebe abolo ma te ɖu ɖokui o. Edɔ me wole abolo wum o ɖe alo? Ame yiwo dɔ le wum alo? Me kawo dɔ le wum le anyigba dzi o. Ame yiwo si Kristo mele o dɔ le wum. Ame sia ame ye menye Kristo tɔ oa, eye aɖu nya kpa kpli o. Eɖe ƒuƒe me kɔa? Abolo meɖu abolo o. Biabia nye be míetsɔ mía ɖokuiwo le nanam be dɔwuitɔwo aɖu mía. míete le mía ɖokuiwo tsɔ le ekplɔ ɖom na dɔwuitɔa dɔ le xexea me tɔwo wu dɔ le malɛwo wu dɔ le bokɔnɔwo wu dɔ le mamisiwo wu dɔlakunyayɔlawo wum, dɔladzetɔwo wum, míawo míenye abolo. Ne míyɔ kɔa, míyɔ míawo ŋutɔ mía ɖokui be mi- mi va- mi va mía ayi kplɔ ŋuti. Abolo le abolo ɖum. Yesu nu kɔ amalã ɖulawo le mía nɔnɔewo ɖum. Ame yiwo dɔ le wuwu ma, woyɔ le fi ma le kuku. Eye míexɔ se be xexea me anyoa? Nu ka ta manyo ɖo? Meɖe ƒuƒu ɖo ne dɔ le amewo ŋu ŋutɔŋutɔŋutɔ wogakpɔ nuɖu kpɔ o. Ye koe wobe eŋu ɖe ma va yina be nuɖuwo lɔ ɖe me va yina. Nu kae dzɔna? Ɛ? Nu kae dzɔna? va kpɔse do ne wogava le nuɖuɖua ma na wo hã nu ka ya dzɔ asuwo katã ma asuwo katã wole ame ɖe ya dzi zɔ ge le fi ma wòaku alo meɖeku mi le nya gɔme si o míawoe nye xexea ƒe abolo Ta be ne xexea me tɔwo megazɔ wo nɔnɔewo dzi woaku o, ele be míakɔ mía ɖokuiwo aɖo anyi na wo be ne dɔ negawu wo atso eme o. Ne dɔ wu wo tso eme ya fia, ke ma ɖeko wole wo nɔnɔewo wu ge. Ɖewohĩ ga yi me mikɔ bolo ayi be woneɖu hã, woawu mi ŋutɔ hã. Ŋɔŋlɔa na míenya le Hebritɔwo ƒe agbalẽ me, eta ewo, sofokpui atɔ̃ yi adrelia me bena, Míate ŋu axlẽe le Psalmowo hã ƒe agbalẽ me, ta bla enelia, sofokpui ade yi enyilia. Esia tae esi wole gegem ɖe xexea me la, egblɔ bena, Numevɔsa kple nunovɔsa medzɔ dzi na wò o, ke nèwɔ ŋutilã nam. Numevɔsa kple nunovɔsawo kple nuvɔvɔsa medzɔ dzi na wò. Esia tae megblɔ be, Kpɔ ɖa, megbɔna. Le agbalẽa me, woŋlɔ ɖi tso ŋutinye bena, Megbɔna, O nye Mawu, bena mawɔ wò lɔlɔ̃nu. Esia Yesu ŋuti wole nu ƒom tso na mí. Biblia be le gɔmedzedzea me, Fofo la gblɔ na Israel-viwo bena, Miasa vɔ nam. Miatsɔ enyi alẽ alo gbɔ̃ asa vɔ nam. Eya ŋutɔ gblɔe be wonesa vɔ, gake va ɖo afi aɖee va gblɔ na wo be woƒe numevɔsa medzɔa dzi na ye. Ebe woƒe vɔsawo wozu ŋunyɔ na ye. Yemegadzi o. Ekaka na gbee aɖe le yewo Afrika. Fi ka ye womewɔna vɔsa le o. Wo vɔsa wɔm alo. Gbe sia gbe egbɔ le yiyim, koklo yi le yiyim, kpakpa le yiyim, asevi le yiyim, elãwo le yiyim, elã ƒomevi tso le yiyim, wokɔ amegbetɔ hã le vɔsa wɔmee. Kpɔ susu be woadze Mawu ŋu, be tsi nadza, enuku nawɔ na yewo. Ebe ao. Yemekpɔ ŋudzedze le woƒe vɔsa ŋuti o. Ebena ame aɖe wu ame aɖe wu ha ele ewɔ nu vɔ̃. Ebena wodra lifi ele abe ehawo wu ene. Yi gɔme nye be ye ye yemegale vɔsa mawo ƒomevi dzi o. Yemegbe nye ye ŋutɔ gblɔ be wone sa vɔa. Vɔs, vɔsa ma wògblɔ na wo bo ne wɔa, enye nu wòle wo fiam be ne woate ŋu ava ge ɖe ŋutɔŋutɔ me. Ne míedzi vi eye ɖevia xɔ ɣleti ewo, wuiɖeke, wuieve, edzɔ gblɔ be mama, mama, edzɔna dzi na mí alo Alo? Be ɖevia le nu ƒom. Alo? Mama, mama, mama, mama. Edzɔna dzi na mi. E, ɖevia le nu ƒom. Ke ne ɖevia xɔ ƒe wuieve vɔ, ye wògabe mama, mama ɖe. Hã? Danye, e, ƒe wuieve le fi vɔ. Wotɔwo le kɔlɛdzi vɔ. Alo? Eya gabe mama, mama, Nu ka nawɔ nɛ? Aƒui. Ahan. Fine. Mama nyuie ɖe le si yatɔ. Le eti enyi le eti asieke eviwo dze wɔma aleke. Nu ka ye o? Adzɔ si nɔ alo. E ɖevi atsi vɔ tɔ amenyɔ alo. Eya ti wɔtɔ menye o. Fifia ne nye be viwo maxɔ ƒe wuiade tso galé ya dzi ɖe. Eh? Eh? Leke na o. Ezu avi be nya alo? Ezu avi be nya. Vɔsa atsɔ elã asa vɔe. Enye amegbetɔ ƒe mama gbɔgblɔ na Mawu. Game va su ɖe. Meganye mama gbɔgblɔ ƒe nya yɔ. Etae le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta ye ve kpukpui gbãtɔ ye wobe. Me tsɔ Mawu ƒe amenuveve ƒoe ɖe mi katã mia nu bena miatsɔ miaƒe ŋutilãwo, miaƒe nyenyee blibo awɔ vɔsa gbagbe na Yehowa. Mege nye vɔsa kuku o. Vɔsa yiwo katã wowɔ va yia ɖewo wuna lã alo? Efia be miawɔ vɔsa gbagbe kple nu kae? Kple miaƒe ŋutilã kple miaƒe nyenye. Fifia ɖe, ne wotsɔ elã ɖe kɔ wɔ vɔsa na Yehowa, elã meɖuna vɔsa o. Alo? Ate ŋuia? Wokɔ, ne wokɔ egbɔ kɔ wɔ vɔsa ɖe, egbɔ yi wokɔ wɔ vɔsa, egbɔa ŋutɔ ate ŋu ɖu ɖokuia? Ta eye wòbe nàtsɔ wò ŋutilã awɔ vɔsa gbagbe na Yehowa. Egɔme enye be mèganye gomekpɔla le wò ŋutilã me o. Ame bubu ye akpɔ gome le ŋutilãwòa me. Meɖe kuku mele nya aɖe gblɔ ge ɖo. Hm? Míate ŋu asrɔ̃ nu tso nu sia nu me. Trɔ̃subɔlawo dzina ha ɖe wobe ne wosa vɔ na legba, nu kae ɖuna? Hã? Avuwoe ɖuna. Nu kae ɖuna? Avuwoe ɖuna. Nu kae ɖuna? Hawoe ɖuna. Alo? Nu kae ɖuna? Avuwoe ɖuna. Nu kae ɖuna? Hawoe ɖuna. Ta eyi Mawu le biabiam tso mía si be míatsɔ mía ɖokuiwo asa vɔ na ye ɖe? Menye Kristotɔwoe aɖu mí o. Ne Biblia, ne xlẽ Biblia me wobe e, avuwo, wobe hawoa, egodotɔwo gblɔm wole. Hã? Kristotɔ ɖeke menye avu o. Ta ɖe Eyi Biblia le gbɔgblɔm na mí be míenye kpɔ nɔ ɖekaa, edze míase egɔme bena míenye nuɖuɖu si dɔwuitɔwo woaɖu. Menye be woaɖui aɖɔ ƒo ko o. Biblia be Kristo ƒe hamea eyae nye amegbetɔƒomea ƒe abolo. Abolo ɖe? eye ɖewo kɔe dana me ɖewo ɖunɛ. Tsɔɖui kae le mewò na amegbetɔ ƒomea? Amewo tsona le lome afi ayi kutɔnu be va yi ƒle nu ka o. Sakomi be ƒomevi Benin be Sakomi. Alo ame ɖewo tsona le afii ayi kpali me be va ƒle nu kɔ kpali me be dze kpɔnɔ. Alo ame ɖewo tsona le afii ayi soga kɔƒe ava yi ƒle nu kɔ. Hmm? Butter bread. Alo? Biblia be ɖe Kristo ƒe hamea eyae nye akpɔnɔ na amegbetɔ ƒomea. Meka ye atso le fia yi sogakɔ ƒe me ƒle bɔta bred kɔ ava kɔ dangbe. Ava kɔ da ɖe ka wadze fufu ɖe ɖokui gbɔ. Mede kuku lo. mía nɔwo, mía nɔviwo. Ne mieyi dzodoƒea va yi le tre me dze le agba me dze kakakaka aɖa nua kaka aɖa vɔ, ye ame ɖeke meɖui o ɖe, evivina na mia? Ame ɖeke meɖui o kaka ko miekɔ ƒu gbe. Mevivina na mi o. Míawoe nye abolo yi Mawu ŋutɔ me. be ame yiwo sie agbe mele le anyigba dzi oa woaɖu ne woakpɔ agbe mí aboloa ŋutɔ míeƒo te mía ɖokuiwo da ɖi afi ɖeke yim o ame ɖeke meɖui ege o ame ɖeke maɖu o kakakaka gbe ɖeka kɔa emlɔ etsi dze Ke miexɔ se be Mawu akpɔ dzidzɔ ɖe yewo ŋutia? E? Eh? Akpɔ dzidzɔ. Leke wòa nanyi abolo le anyigba dzi ye dɔ, enya ƒe dɔ awu amewo kaka woakpɔ idzo me vɔ me? Ìsime megadɔ nɔ. Míawoe nye anyigba ƒe dze. Míawoe nye xexea ƒe kekeli. Ne ame ku le ƒe dome ɖe, leke wogblɔ nɔ? Egbe dze. Agbenɔnɔwo le wɔ kaka me wogbe nu le Mawu gbɔ. Labe mekɔ ɖokuiwo na wo be woaɖu. Kaka ɖokuiwo le dze gbe. Ne ame aɖe meɖu nu o, eteƒe dzidzia? Me ŋku megakpɔna nu nyui ɖo, alo ekpɔna nu nyui ɖea? Edze kpɔ flui kpɔ. Ŋɔŋlɔa be míawo nye xexea ƒe kekeli. Xexea me tɔwo mele nu kpɔ nyui aɖe elabena mí mele mía ɖokuiwo tsɔ na wo be woneɖu o. Wole nyateƒea kpɔe be nye nu ka o? Alakpa. Wole alakpa kpɔm be enye nyateƒe. wole nyui kpɔm be enye evɔ̃, wole vɔ̃ kpɔm be enye enyui, elabena nu ka o? Mímetsɔ mía ɖokuiwo na wo o, mímegblɔ nyateƒea na wo, mímetsɔ nya yi na wo, elabe míele vɔvɔ̃m be ne míeyia, woava wu mí. Ame ma, eh, aʋasrafowo ƒe amegã ye wo. Mele didi be yease Kristo ƒe nya ɖeke o, ne be anɔ agbe ɖe to akpa ɖeka ne esia. Megate ŋu va gbɔ dzi tete tse o. Avɔ. Eya eyi te yi dzoma vɔ me fa. Fa ŋɔŋlɔ la be Mawu ƒe lɔlɔ̃nu enye be amewo katã woakpɔ ɖeɖe eye woava sidzedze nyateƒe la gbɔ. Ye wò ya enya nyateƒea vɔ. Ye nyateƒea gblɔ be wòe nye ame ma be abolo, be kɔlofio yi ne wòaɖu. Mayi kpɔ. yi tsɔ kɔsrɛ va yi me woƒo nu na mi tso eliya ŋuti alo eliya nya be ahab le ye dim be yeawu va yi mawu gblɔ ne yi va yi kɔ ɖokuiwo fia ahab eke ma ma nati adza eyi alo meyi o elabena enya be yenye kpɔnɔ wòɖo la du vɔ wokɔ gblɔe wokɔ gblɔe le ŋɔŋlɔ me gama me be nye kpɔnɔ Kristo hamea eyae nye ŋusẽ nyui ƒe dzɔtsoƒe le anyigba dzi. Dziɖegbe ŋusẽ li, ewuna me, ewɔna nyui hã. Tɔsisiwo ƒe ŋusẽ li, ewɔna nyui, ewuna me. Edzo ƒe ŋusẽ li, ewɔna nyui, ewuna me. Gake Yi Kristotɔ abe Kristo ƒe ŋutilã, Kristo ƒe aboloa, ŋusẽ nyui kɔ le mía me. Vɔ mi medzi be xexea me tɔwo woakpɔ gɔme le eme. Mie Kristo hamea enye dɔyɔyɔ ƒe dzɔtsoƒe. Xexea le dɔ lém. Haleluya. Xexea le nu ka wɔm o? Xexea le dɔ lém. Mikpɔ nu ye le dzi yim. Senegal tɔwo woma le wo nɔnɔewo dome ƒe nene ya wobe Casamance ewɔ leke ne wɔkɔ tɔtsu ɖe wo nɔnɔewo ŋuti. Ghana le afi zi neni ye wotsɔ yi ɖe wo nɔnɔewo ŋuti o. Míaƒe Togo le afi yi ɖe. Ɖe amewo mele eyi tsɔm ɖe wo nɔnɔewo ŋutia? Dɔléle alo me dɔléle ya? Ke míele nu ka gblɔm na wo? Ne míeli mí me naneke wɔm le wo ŋuti o ɖeka ne wova etsɔ etu kple yi wova ge ɖe míaƒe takpeƒewo ɖe awɔ ŋkunu na mía? Mawɔ ŋkunu na mí o ɖe. Nenye be Abolo, wotu abolowo ɖe nudzraɖoƒe me, womele Mawu na ame aɖeke o. Ye amewo dɔ le wo wum. Wole kɔ dam ɖe egbɔvi yiwo le gbɔa me ta. Ye wova nya gbe ɖeka be, E, exɔa ya, abolo le eme, nu ka ye adzɔ? Woatsɔ woƒe lãnuwo ava gba xɔa age ɖe eme be woaɖu abolowo ɖe. Ta nenye be wova le gegem ɖe gbedoxɔ me kple tsu kple yi be yewoawu Kristotɔwoa? Menye ame mawoe míabu fɔ gbãbiagbã o, ɖe meka míɖo la bu fɔ gbãbiagbã o. Nye ame yiwoe metsɔ nuɖuɖu na wo. Minya, meka sei si nu woade le anyigba dzi o. Dziɖuɖu ƒe sedede mele dumevi ɖeke wɔ ge wòazu edzumevi nyui o. Ba Mawu ƒe nya eya koe trɔna ame vɔ̃ɖi wozuna ame dzɔdzɔe. Ame dɔme vevitɔ wozua dɔmenyotɔ. Enya ya ye Mawu tsɔ na o. Ye wòbe nàkɔ yi na ameawo egbe. Fifia nu kae le mɔ ya wɔm na o? Be amewo va le xa dem na amegbetɔwo le ta tsom le wo nu o. akpɔnɔ akpɔnɔ ɖe elu ku geɖe yewo tsɔ wɔna akpɔnɔ ɖeka kpɔnɔ ɖeka elu ku akpe ene kple alɔfa ade tete wokɔ wɔnɛ ta wò ɖeka menye Kristo ƒe hamea. Mi katã ya ƒuƒoƒo yɔ Kristo ƒe hamea. Mi katã ya ƒuƒoƒo yɔ akpɔnɔ si ye xexea hiã. Wò hã tɔ wɔ ƒe le me, nye hã tɔ nye wɔ ƒe le me. Nɔvi hã tɔ wɔ ƒe le me. Ame ɖeke metsɔ elu ku nenema yewo xe le agble dzi ko yewo kɔ na ame be ne ɖu wowɔ trɔna asi wotsɔ wɔna dɔ le ŋuti woƒonɛ wogbɔnɛ wotonɛ wotunɛ wonyanɛ hafi wozua amɔ wodea isi eme. Hafi wozuna ameawo ʋaʋã hafie wova akanɛ amli akɔ de kpo me hafi woazu akpɔnɔ. Ta mía dome ame geɖewoa, míele ɖoƒe vovovowo le kpɔnɔ ƒe wɔwɔ ya me eye akpɔnɔwɔla ɖeka koe eye enye Mawu. Eye amewo dana eƒe akpɔnɔƒu o, mewɔnɛ wòagblẽ o. Nenye be mía dome ame sia ame míɖe asi le Mawu ŋuti be ne mee mí alé mí ɖo la nɔ kɔa, míele akpɔnɔ nyui nye ge. Minya wowɔna akpɔnɔ ɖewoa, wodena nu vevui me alo ɖewohĩ nu vevui wa nenye le akpɔnɔ me gake ye nye. Eɖewo dena ehm, wain tsetse me Eɖewo wodena amititsetse me. Ɖo yewa nenye le kpɔnɔa me. Gake mi katã mie nye akpɔnɔ. Kristo ƒe ŋutilã. Akpɔnɔ ɖe menye enu sie ne dzro ame aɖea ye wòlɔ̃a hafi ye wòaxɔe aɖu o. enye nuɖuɖu si ame sia ame ɖuna le biblia me le nu yi biblia yɔ be akpɔ nɔ gɔme nye be nu yi nu yi ye ame aɖeke mate ŋu agbe ne be anɔ agbe le ŋutilã nua eɖo la ɖui koe ta ɖe na ame aɖe etsɔ nya kɔ yi na ame aɖe ya amea be yemenya ma dim o ɖe menye gɔme enye be egbe agbe o Nyɔnu yiwoe dzi vi le mía dome va yi. Miaɖo ŋku be ga aɖewo mea, ekɔ na no dena nu me na viwo. Woawɔ nu kɔ, wòagbe be yemanu o. Ko evɔe be eye ŋutɔ gbe ta evɔ nyemaganɛ o. Nene miewɔnɛ ma. Nu ka miegawɔ nɔ? Ebe, um, nyɔnu enyo. Eh, nu ka miewɔ nɔ? Miɖo ŋuti na. Eh, na no ɖevia vɔ wòɖe nu le ŋuti, nu ka nɔ? Ɛ? Agatrɔ ɖo alé ŋku ɖe eno ni gbiɛti wɛ alo eƒo ɖi ya alo veve ŋɖele veve veve atabi ɖe wɔ ɖe ŋti ya atutui fain fain alo atutui fain fain fain ye agatrɔ ne xɔ alo ne gami gblɔ titi alo nono eke gblɔ dɔ. O ya tɔwò teƒe medidi o, gblɔe na ma se. Leke egblɔ nɔ? Xɔ tete, tete, tete. Aha. Atrɔ lé be ne nyui ɖe. Ta ɖo hin ɖe, ele yie kɔ nua na mea, eye menyo ta agatrɔ nu kɔ. Na kpɔ. Hallelujah. Um, kpeɖo ŋku nya aɖe fia gbɔ kpeɖo ŋku nya aɖe na mexlẽ nu ava yi um, edu eve wonɔ etogbui eve dzi. Ee, eve ɖe to wo dome. Ebi nye be mawo nuwɔnawo ɖo sɔgbɔ. Etoa ɖe dzi eƒea ɖe mea, etsi dza, nuku wɔnawo. Eɖe dzia, etsi kpui ɖe ka me dza o. Nane ke meli o. Nuɖuɖu mele wo si o. Kaka wodze wo nɔnɔewo tse ɖu kura. Ye to yi dzi ye nuɖuɖu bɔ ɖo le. Ye wova bɔ be yewomate ŋu ɖe asi ame yawo woaku nenema o. Yewoakpe ɖe wo ŋuti. Ele wonya be nya le ta. Va eŋea eŋea keke le wo dome. Ame ɖeke mate ŋu ayi o. Ta wobe nu kɔ. Kpɔnɔ yiwo mea yewoa akɔ ɖoɖɔ, yewoada ɖoɖɔ. Ta wo wona nyɔnuwo ma kpɔnɔ zã Tso dzi ame yiwo sesẽ yi wova ɖo ɖe woƒe toa ƒe vɔvɔ nu. Yi nyɔnuwo le akpɔnɔ kɔ va nɔ yi wole dada ɖo ɖa ameawo gbɔ le to kema dzi. Ne wodze gege dze fi ma. Nyɔnu ka dzɔ? Hmm? Ame ɖe kpɔ afɔ be, "Eh!" ame yewo kpɔ be dɔ le yewo wua, yewo di be yewoa asrɔ̃ yewo le ekpe da yewo be yewoa wu yewo kple kpe. Akaba wo hã ame yiwo gakpɔtɔ sese le wo me vi ɖea, wova hã va ɖo ɖe wobe etoa be enu le fi. Ye wogblɔ na wobe nyɔnuwo, wole kpe fɔ va na wo. Ye wole dada. Enya ka ya kaka ekpe edze nuvevi wɔ ame yɔ le bolo ada ɖo ɖɔ enunyala ɖeka le wo dome bolokui dzi yiwo kpɔtɔa wole tsɔ va na kpedalawo ye wova kpɔ be wobe boloa mele kolobototo abe ame yiwo tɔ wobe boloa ewɔ lɔbɔe

La nu kae o? Wo xɔse be ne wòle klobototoa, ekpee. Ne wòle lɔbɔa, enye nu ka o? Abolo. Ekɔ nua yi na amea, emexɔe o ɖe. Trɔ asi le ŋu. Menye enu bubuwo va yi wɔ, menye be ɖe wova yi tsɔ eh, makani Ke wɔ akpɔnɔ yio. Abolo wɔ ma ke ko wotsɔ. Ele yi wonyae nɛ nenema ke ko wonyae. Nɔnɔmea ko yo trɔ. Yi gɔme nye be ɖe menye nya bubu akɔ yi na amea o. Yesu Kristo ɖe eku ɖe wò nuvɔwo ta be wò ya nàkpɔ agbe mavɔ. Eya ke ko agakɔ yi vɔ nɔnɔme yi me agblɔe ɖoa eya koe ato vɔ. Amen. Mikpɔ ɖa, eyi ye ame yawo le boloa dam ɖo ɖoa wa, woadze kpe dam ɖo ɖe ame yawo. E, nuvevi wa amewo le wo dome. Womegblɔ be ne nene kɔa, miku miayi dzomavɔ me. Wova trɔ asi le wobe kpɔɖoa ŋuti. Eye wokɔe ɖo ɖa. Ta míawo ɖe, míenye akpɔnɔ. Akpɔ nɔ ɖeɖe woɖu nɛ. Ne ekɔ nuɖu de enu mea, ekɔe mi nɛ za alo? Hã? Ok. Ga me ɖuna ɖu kple asi, fifia me ɖu kple asi ezu yovo ezana gafo kple eh, ehe. Vɔ ga me ɖuna nu kple asi ɖe meva me be ɖu asi wokpɔ wa? Hã? Eɖui ƒoa? Evivi ŋutɔ alo asia asia se vivi alo. Ta nenye be le nuɖu ke nuɖuɖua me le aƒa do oa, ta ne Biblia gblɔ nɔ gbe be enye kpɔnɔa ne xexemetɔwo tu nu kple wò le mègafa avi o. Amen. Ok. Abo ke ya tso ɖevi me kea ehe kple gafo ezɔna. Meɖu a e alɔ go va yi kpɔ wa evivi na alɔ kokoko eve na ta ne zu kpɔnɔ megakpɔ mɔ be le xexe me tɔwo wa wa do vivi ɖe ye ŋuti o wa ɖu o ye ta ne ve hã trɔe nenema akpɔnɔ ɖe va se ɖe si me womeŋe o Asixɔ ɖeke mele eme na dɔwuitɔ o. Amen. Akpɔ nɔ ate nɔ veve lililili. Ne ame yi ye dɔ le wu kpɔnɔ ame geɖe be enu me oa, medze ɖevi ɖeke nɔ. Vɔ hafi kpɔnɔ ne geɖe be nu mea, ɖewɔ nu kɔ. Ɖewo ŋe. Ɖewo ɖewo vuvi. Eyi le le katsã da ɖi. le sese da ɖi be nye aɖe me sese me viɖe aɖeke mele me na xexea amen yi ne míaɖo to aƒetɔ yesu ŋutɔ zɔ nu ka wògblɔ tso eɖokui ŋuti o ebe enye nye agbe bolo si ɖi tso dziƒo va bena ame sia ame si ɖum la ne wòanɔ agbe. Amen. Míawoe nye Kristo ƒe ŋutilã. Ebe vɔsa, numevɔsa kple nunovɔsa ƒe dzonu. Esia ta yi megbɔna xexea me la, megblɔ be megbɔna be mawɔ wo lɔlɔ̃. Eye wòbe, Ne wò ŋutilã nɔ be makɔ ana ebe nye ŋutilã si wotsɔ na ɖe mia ta. Efia ɖe nye kpakple wò míenye eƒe ŋutilã ɖe, nu ka wòle be míawɔ be míakɔ mía ɖokuiwo aɖo anyi ɖe xexemetɔwo ta? Míawɔ ɖe sia ɖe míatsɔ nya yi na wo. Mímavɔ̃ be ɖewohĩ woava ƒo mí, ɖewohĩ woava ko mí, ɖewohĩ woava dzu mí, ɖewohĩ woava nyia mí ta mímakɔ nya akɔ yi na wo. Nɔvinyewo, kɔsiɖa ne yiwo gbɔna. Wonye kɔsiɖa ɖewo míkɔ ɖo anyi. Ba aƒetɔ kɔ ɖo anyi be mía akɔ nya nyui ayi na amewo. Mado ŋusẽ mía dome sia me be na mianye nuteƒewɔlawo le Menye le ɣleti ɖeka ya ɖeɖe ko me o, ke boŋ tso azɔ dzi heyina. Be ɖe míanye bena enye nuɖuɖu na ame yiwo dɔ le wum le anyigba dzi. Eta wole ada wɔm ɖe wo nɔnɔewo gbɔ ɖo. Be ne mímekpɔ wo gbɔ kaba oa, woaho aʋa ɖe mía ŋuti, woanya avuzi le mía dzi, woafanya mí ɖe anyigba. eye viɖe aɖeke maganɔ mía me na ame aɖeke o. Mina míatso bla, eye míawɔ nu si hiã hafi ne zã nado. Ŋkeke gali, eye zi ale si ŋkeke li la, míate ŋu awɔ mía Fofo la ƒe lɔlɔ̃nu. Zã gbɔna dodo ge si ame aɖeke magate ŋu naneke awɔ o. Nye zãdodo ate ŋu nye egbe, wò zãdodo ate ŋu anye etsɔ, Mina ne míawɔ ɣeyiɣi la ŋuti dɔ nyuie. Romatɔwo ƒe agbalẽ tawi ɖeke kuku wuievelia be, Ne veviedodo hiã la, migawɔ kufia o, migawɔ ƒome o, migahe ɖe megbedome o. Veviedodo ƒe ɣeyiɣie nye ya. Mina míatsi tre eye míawɔ kaba. Mawu nayra mía dome ame sia ame. Amen.